ס'דא מאמעס, ס'דא מאמעס. יעדע מאמע, יעדע פרוי אין קאפ שטילערהייט טראכט, איך קען נישט זיין קיין מאמע. איך קען נישט זיין קיין מאמע, איך מענעדזש נישט. קיינער ווייסט נישט אז יעדע פרוי האט די זעלבע פראבלעם. יעדע פרוי. אויב א פרוי זאגט איך אז איך דיך אויסלערנען וויאזוי מ'מענעדזשט, דאס איז שוין א גנב. זי גייט איך יעצט, איך דיך אויסלערנען וויאזוי מ'מענעדזשט און איך דיך אויסלערנען וויאזוי מ'קען, מענעדזש וואס? א אידישע מאמע קען נישט מענעדזשן, ניין. וויאזוי קען מען מענעדזשן? ס'איז נישט מעגליך. קינד וויינט, קינד האט אויסגעגאסן, קינד האט איינגעמאכט, קינד האט זיך אויפגעוועקט, איי, איך לויף פון איין זאך צום צווייטן זאך, איז וואס? איז גארנישט, אזוי איז די לעבן. אנפאנג, שפעטער רוהט מען זיך אויס, די קינדער וואקסן אויף, מ'האט שוין העלפערס, דו ווערסט נאכנישט קיין מענטל קעיס, דו דארפסט נאכנישט גיין פאר העלפ, דו דארפסט נאכנישט אראפרופן א פרוי זאל דיך אויסלערנען וויאזוי מ'ארגענייזט א דירה,

קינדער פאלגן נישט. איר דארפט האבן א שותף, זיי קאלן דיין מאן, אפשר קומסטו אהיים, זיי זאגן קינדער טאטי קומט אהיים, און די טאטע קומט אהיים, און די טאטע איז זייער שטרענג, די מאמע איז די ווייכע, רוב מאל, און טאטע איז זייער שטרענג, מ'דארף אריינגיין אין בעט, טאטע קומט אהיים, מ'דארף אריינגיין אין בעט, און אז די טאטע קומט נישט אהיים, קען ער אויפן טעלעפאן העלפן, און אז דו העלפסט נישט אויפן טעלעפאן, און איך טרעפן אנדערע וועגן וויאזוי איך קען פרובירן מיך צאמצונעמען, אבער קודם דארף איך וויסן, איך בין נישט קיין פראבלעם, איך דארף נאכנישט קיין קיין מעדעצין, איך דארף נאכנישט קיין ווייטעמינס, איך דארף נאכנישט קיין קיין טערעפי, איך בין א אידישע פרוי, ברוך השם. און צוביסלעך אז מען ארבייט מיט די יונגע קינדער זעט מען שוין די עלטער הייבט אן ווערן גרינגער, די עלטערע זעען שוין אז מען דארף טאקע פארגין, די מיינסט די עלטערע דארף מען נישט נאכאמאל איבערזאגן? די מיינסט די עלטערע זענען מלאכים? והא ראיה

אידישע מאמע מיינט איז נישט די די די די קליפ וואס כ'האב אמאל געזעהן ווי א פרוי בענטשט שלעכט און אזוי שוין גוט שבת שעפעלע דאס איז דאס איז דאס איז שטיסען דאס איז נישט אידישע מאמע ווייסט אזוי די די די די געדעקטע טיש מיט די עסצייג מיט די נעפקינס מיט די מיט די וואו מיט די די קינדער שטייען אזוי און זיי קוקן די קליפ וואס די האסט געזעהן ארומפארן פאר עפעס אדווערטייזמענט דאס איז נישט אידישע מאמע אידישע מאמע איז אזוי ווי די ביסט דאס איז א אידישע מאמע כ'קען מיך נישט צאמנעמען, איך פאל פון די כוחות, און איך גיי אנהייבן נאכאמאל, און איך גיי פרובירן, און איך גיי נעמען די עצה פון בעטן דעם אייבערשטן, איך גיי בעטן דעם אייבערשטן, רבונו של עולם מיינע קינדער קומען אהיים, העלף מיר, איך האב שוין נישט קיין כח, און איך גיי דאנקען דעם אייבערשטן.